Hello, Lai phun in nan kut kirin tlaih hnai Lai phot cu Lai hol ten tu mi podcast a si. I Lai phun nih ai tin mi cu Lai hol in bia i ruwa i bia ruwa nak mang in ruwa nak le hmu ning ka pakhat le pakhat i cheu ma ka ai tin mi pakhat se. Na kong tlopar ke chim ve. Kema kamin fam chin chui tisi i student mi cu fam ti lawng an au asna ten lai mi kan hoilan cha chui silaula fam ti tan au. Em atu kan umnak khua ca Arling Sauce Sweden ah si i chizawh pahnih le kan pa Sweden simi Alfred he Yeah. kan um ti na kan i umnak kum hnih si cang i tu hi Pathian zangfahnak in Pathian a tlamtling ti si ahcun kum chong hnih le kum kul le kum hnih ahcun eh, chungkhar kan karh la

Mah nunning sining lungphung kan i dannak ruangah innchungkhar lakar ah maw kanmah kan nunphung he pehtlai in in cila conflict i rem lonak si ko na a can tiah zeiti him dah phisin kan tuah zeiti him dah remnak ser kan i tim si lo ah zei bantuk khi dah a ṭha ṭha lo timi ko mu mah nun nunphung dannak he pehtlai in cu leng ah cun conflict han therin kan tim si lo ni cun conflict Rap ser khi zeitindah kan kan i zuam timi khi mu. Oh, vena tuan da zong tampi kin chim cang ete. Khat kan ti man tuk sun laimi phun ma nun ning phun dang ngai mi kan si ma chu si da zong amma nun phung sining ngai mi si tige kan pahni ka chungkhar kan nuning aton ti ka khin deng tira thil akal min te achang me ti ka khin te ma man tuk dero he ke deng tira interesting nuam ngai chun afoi ngai vel se chana afoi le chun angan tuk mi se subject angan tuk mi ti ka khin te e se se da chungkhar kar laka kan kan the thiam lo kara chun de kan pishin hoi le kom kar laka nu la ba kar laka ma kong ka kan de biang ro pa e ke ke du nak se tlum pa la kia than ta se ti ke du nu la ba kar laka i khat la khat te i theihthiam lonak thinhunnak um caan ah zeitindah laimi pawl nih kan i kan tu kan kan tuah ning hei ti lai kan ka thi shi ne si nan pawl nan tuah timi ki ti i ya ti cun kan mah zong ne kan rak mu ban mi si kan na ka ton ban mi si ka khin kan pa ti van van kiar tau si lo e kan ngak chit liawa ka nu le ka pa an si ka atlik ti ka ma tha ro lo asna tin ti chungkhar pawl ah khin nu le va an i sik le an an i du lo na um cha khin kan ni le ma chun kan cousin pawl eh an nu le pa sin rak tli to men um eh chung ka nu le va ka lak i rem lo ruang mu nang na tong bal ma na hmu bal ma kei
Ka nupi tli bel lo, a ruang cu nupi a ruang cu nupi ka ngei rih lo tiah ka maw. I kei a wakhat cu ka theih ve, ka rak hmuh ve ko. Mah atu kan Laitlak ram lio zong maw cun Sweden kan phak hnu zong siseh, i Malaysia a dang zong ka rak hmu, ka rak tom ve ko na ti khan. I kei nih, kei ka hmuhnak cu a lenglong si tiah khan te mm. khai khuan te hlan tlik hlan ah khan mu zei tik tiang khada zai lo ani rem lo ani si ko chun zei tik tiang khida mu ma ani rem lo nak kha phisin kha ani zuam ti mi thei lo zei khutli kan ti ma khute an ti me khutli te lai kan ma ha khaul in chin kan ti khute kan ti kan ti ro ja kha chu zai lo kha bela khate i okay rem lo na chu zong ma khuan te Khuantli asiloah remlonak a chuah hnui maw khe remlonak a chuahmi a tam tuk hnu khin idah khuantli tim khe kei cu a thu khin ka thei lo mah kha cu na tihin kan nunphung ah cun kan miphun nih an hman cemmi cu khuat te khi maw kha cu kan hmang kan hmang tuk ti khi cu ka hmuh ka theih ve kanmah kan Laimi sin ah kan chim maw theithiam phisinnak phun khat ah kan hman te ko se khat la khat nu lava kan kan i mawhchiatnak la kan kan kan thinhunnak um caan ah tuan deuh na chim nak cu zei ruangah dah kan click mm. khat la khat kan kan kan i mu thiam lo nak kha mm. bia kan ruah kho lo ruangah a si ma ma kan thin ro chang kan da kan click e ke ruah nak a chun ti zei ruangah dah kan phishin kho lo kan thin hun la chang ka tia bia kan ruah kho lo aruang um cu nang le ruang ta se lo da se ya kan ti sun ke ti ban tuk sun kan thiam lo ruang ma si nga chin experience ki mo kan ngai lo ruang mo si nga atu kan nun thu re ma atu na bia kan ta ni sorry se ya tu kan pi pa pu kan u kan u le chan ship chan ki sa amma lifestyle hrim ki mo Kha bantuk le phi sinak le pakhat bia ruahnak he an rak hman tuk lo an rak ngeih lo tuk ruang khi maw okay lam a fawinak deuh tuk in kal ko ning timi ke kan i thim hmusa deuh ruang ma si mah khi ke ka ruahnak se ka pal kan pal kho me he mo tu ahcun asinatin ke ma chu ma ruahnak no se be kan ruahnak se asinatin kan nun phung ahcun ti thin hun la se ti le nu la wa sik chana nu la nu athlai nu pol ne fa la slow la ma long click timi ke nun phung a kan kan rak man mi se em kan rak hman mai ding em ah a cangmi si ah khin a fawinak lam kan zul rua te ka ruah keimah pumpak ah cun khat le khat tu bia ṭha tein i ruah ai zi ruang ah dah thinhun timi kha eh ma cun a caan san ah cun eh thil pakhat a dang te ummi cu ti khat le khat thinhun caan zong ah phung si cu thinhun le cangka tein khan i hrial cu khi a phung zong si lem lo. Mah lawng kha a fawinak lam tu kan zu le kan nu le kan pa tu kan tli duh lonak lang ruangah te thiam ma e ma chu je ruangah da kan nu la ba kar lakah conflict a chan te ka ruang da kan i phishin kho lo a ruang a ruang timi chu kapal kho men mu asnatin asnatin nati hlan atuan deuh chim bantukin pa long nih chim selo nu long nih Kapkhat lo kapkhat lei nih thil chimnak a tam tuk i kaphnih a dang pakhat nih a celh lo tuk nu a kan ceh ei ka tli le a fawi deuh timi a cang kho men mi si ti rua. Pakhat le pakhat te pahnih lakka kan zei lo lungchung ummi bia kha mu i ruah veve si lo pakhat tu ne okay duh ning po kan chim chim duh ning po kan ti ti kai di kan katalai ka o hmunhma tlawm to long pek te si. Usa pahnih na ka cin tua kho mi asi ruang kan tua. Izi kan nu la kan pa la kan hoi la kum la chung kal ngai tua mi siga kan dup lau nak pia ruang ah kan nu la kan pa sana kan tli. Ma zong ke ma ruang zong ke as kho mi si maka phun khat kan tua mi si te. I ma lai mi kong kan tua mi kha pan chiari usula season mi kong ah khat la khat. E an i nu le va karlak ah siknak le i remlonak um tikah cun ti an tli lai te na ruah ma sui nan pawl i sui dan pawl khi cu tlik si lo khan an i ṭhen be i mah kha an i ṭhen hlan ah khan maw zeitluk tiang ke dah an trai maw zeitluk tiang ke dah an i zuam zeitluk tiang ke dah an mah an an nu va lak khan maw tlamtling se ti khi maw zei lo harnak an tom mi kha a rem kha zei can ti ka an i tim ti thei ve lo na chen an i a tam deuh cu khutlik si lo khan a ṭhen lo khan ṭhen i ke ma li chu an hai um ṭhan ber khi chu a cang mi zo khum ve ko na te khan lai mi khi chu an i ṭhit um di hnu kin chun i ṭhen chol khi chu si khutli khi a kam hmang deuh sai chu i keima Swedish ka hmu ton mi ka hmu nai ne khan chun I ṭhen khi tam deuh khuatlik nak hi maw. Aw atu su Laimin sinah vin kir ṭhan ko selo. Kan nu le kan pa tu nih khin kan kan kan rem lo lang kan phishim piak te thiam a. Psychology bantuk an cang. E season pawl se khat la khat ane ane rem lo na ane dawt lo na umra kan san khat la khat bia na ruah. E a si kho lo an ti si ahcun nulepa si loin ti psychologue psychology as a therapy therapy in kal oh ti zelo se cha ti tang ngai mi chon la ngai mi chon la ngai mi bia ruah kho tu ni sina an kale an an ngai chiat nak la eh an lungtlin lo nak tu kan ma tu sin an chim ah ma la ka te nang lai mi mi zai da kan man na thei ma pastor pastor pastor kan nai pastor kha zelo psychology le zelo khaban tuk mirem tu ri ve kan phanai mun Mah kan hmanmi nak hin a ṭha na ti maw? Atu thurabi ah pakhat pakhat remlonak karlak hin maw pastor i ṭhit i remter hnai, thlacamnak in remter hnai timi khi a um ngai a tam ngai fawn. Khikhi a ṭha na ti maw asiloah a lam lam hma si maw? A ruang cu kannih cu Khrihfa kan si kan i ti maw? Khrihfa hi kan cawh tuk i khitalei zong maw?
Thil phun hnih um a ruang kan ti. Khrihfa cu Laimi Laimi cu Khrihfa Khrihfami kan si i kan zumhnak he fak tuk in kan i kan kan la kan ti le cu i Khrihfa nunnak lei ruah ah khan cun aa dawhmi thil phun khat si. Ruah awk thil pakhat ummi cu pastor nih kan kan kan ngaihchiatnak le kan duh lonak a kan sinpi ruangah kan i theithiam deuh maw? Asilole kan tuah zungzalmi phung a si ruangah dah kan tuah dah?
Atu pastor he petlai kan te. Atu IC huami nih khan aning cu pastor a rak rappi pastor ai tel ruangah khan pastor hmai khah lo hmai khah lo ke kan hmangai chimu lai chimu hmai a hmai khah lo ah kan bu hmai khah lo ah ti hin i hnek ko se i rem ko se ti hem mo a tata an lung kan lung thin di lakin zazala pakhat ke pakhat ke kan eh zike ti lai kan i chen ti lo chum kan i rem ri lo chu na ti khan mi hmai kha lo a kir than ko si mi hmai kha lo a tua ko si ki ban tuk in ze lo thil kan tu mi kha um pa ruang te ve ka ruwa na athat la that la tu na ka hal ki tu nai kha ses na ka hal ma kha
kan hal ti ko ne kan hal e na ka ruang avan chim ko sila pastor pa ne akan ne ze ti le font ton ter ruang a khin ti thil atha mi ke a chuak zungzal a ti ki zum lo ki cu keimah pumpak in mu ruang a ti cun eh chim bantuk khan hmai khah lo ruangah pastor pa hmai khah lo ruangah chungkhar innpa hmai khah lo ruangah ai pastor pi nih a kan thi da cun eh ka al ngam ti lo timi ruangah um i eh vekhatnak ah cun a okay ko sate hi hnu ah a peh ṭhan ṭhiamṭhiam ding si Yah ti ahcun nu le va karlak i kanmah tein khat le khat kan i theihthiam lonak, kan i unhnak, kan i kan lungfahnak kan i chim hlan lo paoh cu pastor ti si zongah nu le va an si zongah an kan fonh ṭhan le an kan phishin piak zongah a ra ṭhan ding ṭhiamṭhiam mi zungzal khi an si.
Makha ti ko lo cun pastor i ai thlakmi hna khan kanmah le kanmah lakah i remnak kan ser khomi le atu catang ngeimi upil ning ka ti maw atu siang na kaimi kha bantuk kong a theimi tawn i biaruah kha a lam a ṭha deuh ti ko sih teh. Kei ka ruahnak ahcun mah khan si tithiam a caancaan ahcun minung cu kan hmuhnak aa dang hi maw kan nulepa kan pa nih an ruahnak aa dang kho men ziah tiahcun kan culture kan nunphung hrim ah kan nule pa nih hin nulepa nih kan fale nunnak ah khin nuleva kalak zong ah khin an i thlak ngai chiatlei chatlei zong ah mu a thatnak tampi um a chiatnak zong um mah ruang ah khin kanmah pahnih karlak ah problem problem a ummi kha phishin lo in kan nu le kan pa tu nan kan pishin piak ah khan cun zeitik hmanh ah kan pahnih karlak ah thanchonak le khat le khat i hlat deuhnak tu ah a cang le te ka ruah i bawm chom kan hau peng ngai te bawm chom kan hau peng la cun nu le a taktak ngaingai lo cun kan nu le kan pa nih an kan dawt tuk i an an kan zoh an an kan an kan dawt ruangah an i thlak ko na asna te caan caan ah khin cun mah bantuk thil a can caan ah khin i thlak hna la sele kan ca a tha deuh le te ka ruah ka chim bantuk in kan ruahnak a dang comment mu nu le pa nan ruahnak a dang comment le ke ba pumpak ruahnak a cun te nu le wa laka khat laka duh lo na um ahcun nan pahnih te bak ni phishin nan i phishin khawh lo se ahcun a pahnih nak ah kut ramdang ummin siahcun herh siahcun eh, psychologist ma therapist sinah kal khawh se ya tiah cun kan nu le kan pa nih kan pahnih kan lak kan rei theihnak kha anmah nih pompiak khi hau lo hi themma kan pahnih kan lak kan phishin ahcun phishin khawh si khawh lo sile

zei kan ti lai a chia khin an hmuh a ṭha lo khi mu Bible nih nan ṭhian lai lo ti khi ai ṭial mi kan ve te khin a tampi i Laimi nih khin teh khi i ṭhen khi kan ṭih maw zei lo kan mah kan zumnak khi pet lai khi mu khi na tin na ruah Laimi cu tuan deuh chim bantuk hin ṭhen hi ṭhen fak tuk i kan ruah thil fak tuk a cang mi kan ruah I phu mawh kan mawh lo zi ati ahcun Mm. khat le khat i Khrihfami kan si i kan i Mm. um tikah i zungzal caah a um dingin kan hmumi si i Mm. a caancaan ahcun zeitluk chungkhar kaa dawtnak a a tlin lo zongah kan nu le kan pa nih khin a kan hnek tawn. Mm. Hi ati ahcun i ṭhennak in umṭi a ṭha deuh. Zeicah ṭhen ahcun nu lava thilchia a hmuh si ka ti le cu a hlei in nu caah ti ah khin a caancaan ahcun pastor te silole Khrihfa upa hi tluk tluk nu le pa nih an kan hnek. Hi mah khi kei cu thil ṭha a ka ruat lo. Cuahcun kan nu le kan pa nih an kan hnek ruangah chungkhar pastor an kan hnek ruangah hmaikhah loin kan duh lo bu le kan kan ngaihchiat bu le kan kan va kan kan kan nupi seh kan va kan duh kan dawt ti lo hna zong kan hnek e maka khat le kan cun maka hau ca thon a tha lai hau ca a tha lai ti khi ka ruat lo e keimah pumpak ruahnak cun sinatin ti khat le ah cun e a ṭhatnak pakhat ve cu ti Sweden mi cu keimah canak lungthin kan ngeih tikah khan a hramthawk ka bik ah bia ṭha te an ruah ko le an i dawt ko zongah ka nuam lo tiah kan cu ṭhen khi an i foih tuk ne tiam ma a nuam lo a nuam lo laimi nih le ṭhen kan i harh tuk Sweden mi nih ṭhen an i foih tuk
kan nih laimi laimi phun khat nunphung kan ngei Sweden ah ummi kan si Sweden nunphung kan ngei zeitindah zeidah kan cah ṭha bik Mah ca zeidah na ruahnak zeidah kan ca ṭhan? Kei nih ka ruahnak cu ti lai nunphung a cheu in lak. Sizon nunphung a cheu in lak zia ti cun lai nunphung a ṭha dih in ka hmu lo. Sizon nunphung zong a ṭha dih in ka hmu lo. Zeiruang tiah cun sizon pawl cu keimah keimah ka duhmi ti lawng ti khi an ruah ai mah khin. Khat le khat a biapi tukmi Bible nih a chimmi nu le va

thil ṭhalo si loin thil ka duh deh ka uar deuh lo ti le cu mah ruangah cun a fawinak nun chim ko sela Laimi nunphung cheu suina nunphung cheu Laimi nih kan ruahnak cu keimah ruahnak si lo keimah ti duhnak lawng tinge lo khin Bible le Khrihfa kan sinak le zei ruangah dah kan i um timi ruahnak khi i lakpi asina tiin khan kan i dawt kan i daw kho bak ti lo. I khat le khat kan kan lak ah dawtnak um ti lo. Ti kan hmuh sia khan cun i i hnek loin ti kan i daw hawikom bantuk i ṭhen ko usih timi zong khi a caan caan ah khin cun ruah hau. A poimi thil si lo, a chiami thil si lo, a cang khomi si, a cang zungzalmi si ka ti lo mu. A cang khomi si ah khan i hnek i mah nuamh lonak le i i ka ti le khat le khat i dawt lonak i chungkharnak sa khan cun i a ṭhenmi aa dawmi chungkhar khi a ṭha deuh te ke men i biaknak ka ruah. A ṭhenmi aa dawmi chungkhar. Okay. Vei tu vei zo tu na chim bantuk ham te zei bantuk hnar cheu khi da ama su dis pol ma an zei bantuk hnar cheu khi da e lak ni chong ding si kan lak ding si tian chim du nak. E A caancaan ahcun Sweden pawl khi ti bantukin keimah ruahnak lawng timi khi keimah duhnak timi khi an an an tuakmi a tam deuh. Ee Laimi pawl cu makha a caancaan ahcun keimah timi keimah zeidah kan nuamhnak si zeimah ka duh ka duhnak si timi khi kan i kan i tuak bal lo midang duhnak lawng ti khi kan kan tuak zungzal. Mi hmai kan zoh tuk. Mi hmai kan zoh tuk kan midang duhnak lawng kan kan ti khin ee ke zeidah ka lung a nuamh ta zeidah ka duh timi khi na ruahnak kan ngeih pah zong a poi ti khin ka ruat long ti thiam ma asinain season mi bantuk ruat tluk lo in khan laimi exactly a za a za fang ti ti ko se lo a za fang ti ti keima duhnak ke a caan caan ah cun ka lak zong a poi lo timi ruahnak ke ṭhancho kan hau pa zeruang ah ti sia cun kiti bantuk khan mi duhnak lawng le mi hmai khah lo in thil kan tuah zungzal sia cun Vai nuncan zeidah nuncan zeidah a hlu thiam ah aw ya zeruang ti ahcun Pathian nih a kan ser ah duhthimnak nawl a kan pek duhthimnak nawl a kan pek i duhthimnak na ngeih lo si ahcun hodan a si midung midang duhnak lawng thim le midang duhnak lawng midang mithmai lawng na lak zungzal ahcun Ti cun chan si. Cun ka cip ka ti bantuk cun keimah lawng keimah keimah cu nak lo ruah lo in khan zeruang dah kan i dawt zeruang ah dah khat la khat kha kan kan kan kan duhnak le kan sining theithiam hau fawn theithiam ma nang ta ti na ruah zei kong cu i nu la va keimah lawng tin hal chang i na hmuhnak ah khin ti laimi cu chen kan i har Tinruat ma uk cun Sweden mi pawl tah thlan an i foih tikin na hmuhnak cu dah? Ke zong mah kha ka pom ve a ruang cu keimah kha maw okay kai nuam ti lo ka lung si ti lo mah cu ka caah a zei lo a santlai lo ti ruahnak hmang khin Swedish culture cu mah kha kha bantuk lakam maw ai as a give a ye up khi zekin ti lai hon ze da se atu lungdong lungdong khi lungdong le zelo i hnek lo khi mo i zuam lo khi kam fai tu keima zon lo kai ruat te kham mo i khai ruwa khan sweden ne a khan chun kha kha tam ko i then khi mo i biak an khrifa bu zo khan tam chin lang mang thil dang ke tu ke a foi de me te i na ten kan ni lai mi cha khan chun nu ca hrim ah cun a har tuk rua ka tiah nai ṭhen cia kan cun a ani cu ai ṭhen bel ani cu cu si kha a si timi khi
bia ṭha si lo khin bia hmaan bia hmaan lo ti si lo khin mu bia chia deuh khin kan hman deuh tiah khin Cuti na tin lai ah cun te lai mi phun ah cun eh like ti le mm, pa nih cawm deuh mi kan si tikah khin va sin kan chan ah cun like ti le har deuh nu ca cun tangka lei zong economy lei zong in mu nu cu mi mithmuhnak zong in va a thenmi si timi khi negative mi a um te thiam ma nu hlei nu ca kan pa pol ka sai ni pa si rian tuan mi si tu pa lo na pi ngai chot la ti khi ka thei zungzal mi si pa pa pa ca khen na miak deuh ti thiam ma a ruang ah cun nu a chan chan nu tu ni khen na then si asuna ba sana then si acun na har tuk la na fa la zin na chom na la hi ti bantuk khi ti la nu ca khin har deuh te thiam ma mah ruang khin tam deuh kan nu le khin kan hne deuh hna ro te ka ruah se ka pal kho men e atu na chim mi he pe lai khem te atu ram dang a thang mi ram thum nak yo se thang mi mino po ki ta e khoi te lei deuh khin da ze ki te la atu na chim ba tu khan miphun sinak mo ele tu thil tha le thil thalo ka pahnih kan atu kan laimi sinak cun suji kan sinak mo aza cheu te khan la ka phone e ve khat kha tha ko ti mi ka na chim cho i kha he pe tlai khan atu chana thang mi lai min no ram thum na thang min hin te kamma kan lai nun phung mo tam deu da kan lak lai silawa ram dang nun phung ki da tam deu kan lak lai chen na ruwa mai lai khan mo ma kan na mu na vi te ki da tam deu zei zei ya khan da kan ke ki tam deu ka kal kan hlan ha chen na ruwa atuan deuh na chim bantuk cun chungkhar ah kan dang cio hna i ti i khi zapi tin ma ding asi asi lai ti nak si lo hin ti i Sweden kan nau lei kan a chuak mi i cun Laimi nu le pa a ngei a ngei ko men si zong ah ti a tam deuh cu kei ka ruahnak ah cun anmah Sweden lei khi kan kal te le te ka ruah asina tein hei ka zon kan nu le kan pa an bipi tuk mi cu ti lai mi kan phung thluk le kan nun zia kha a tha mi um sia cun philter lo bak ding ke ma zong nih atu tein ka chim chia e season me season mi ha um mi kan si cun lai tlang a ram ram chiat nak dik sifak dik nak mun ram a thang ve mi ka se cun in chung khur kha zong khri fa chung ka chang mi ka sang ka si ve ti ka khin te ke ka ro na kan cun ka ngakchiat lio le kan nu le ka pa nih a kan cawnpiakmi le Khrihfa kan sinak kha a si khawh chung in ka lak le macun season pawl le thil an sining an hmuhning le a ṭha tinak kha a si khawh chung in lak e an pahnih fonh Yeah. e a ṭha bikmi a ṭha bikmi ka- ka- kan ongmin le ongmin lo timi ka si hi nu hmai ṭha la kan kan- Kan chim dawt khawh na. si lo asina ti kei saduh tha ahcun ti kan uk e, kan nu le kan pa upa deuh min e, fa ka zong ngakchia a chuakmi kan a ngeimi in si zongah kan nau le kan u le kan pa kan kan u le kan kan ṭa le fa fa le a ngei dingmi si zongah ti a si khua a sun ti kan chan lio le kan khihfa chungkhar le kan sining a ṭhami vialte ka si khawh chung lak philh tal lo ding kan fa la cha cun Sweden ummi kan si ca Sweden culture an nunning an sin zong a si khawh chung lak pahnih kan sa kan kan fon ah kan cun kan kan ti le kan fa la cha zongah a tha bik le te ka ruah ke mah pumpa ka chani ate cun season um mi kan si season nun ning cu a cheu cun lak pak kan hau asna ten kan ratnak khua kan ratnak nun phung kan ratnak Khrihfa nun phit lo bak ding i bipi dik mi si khoi ka kan umnak pawa bipi tu kan ka hmu mi si ke zang pom me ma ka atu the chimo to te Sweden ram kan ume Sweden nunphung ka duh lo. Sweden ram zeilatiah Sweden khuasik ning ka duh lo. Cucaah cun Laitlang kan nunphung, Laitlang kan sining i khai kan thil tuah ning khan ka tuah ko lai ti cungah a bak lo cu. Cun a chim va tuah, okay, ram pakhatnak um nak i an nunphung le an zulhphung kha ka pom dih lo hmanh siah kai tlum ve nak hnga maw? Zulhphung ka zulh ve le a ṭhami ka kai lak ding khi cu a biapi tuk ve tiah ka ruah. Cu lio ahcun hmailei kal lo khan A dir ma kan dir halo no khian so thlu ma ding ke si. Laimi ruahnak a chan chan tin a um ton ka ruah mi cu ti miphun miphun te kan si miphun si fak kan si miphun fa kan si sudan um kan um sudan ah kan um chin chin le ram nang kan um chin chin ah kan cun ti te le mite tu kan kan ruat ke thiam ma e ati ahcun ramdang mi kan si e thil si ne kan thei lo tuk asinatin ma ti khin asi theng ding selo te thiam ma rian tha te kan hmuh khawh kan duh si cun hlein kan kan nau le kan nau le hi kan athang mi la chuak mi hi ka ti duh mi hna si mu e ram sifak le ram chian ara mi kan si ruangah anmah sweden tluk in kan nung kho lo tinak si lo an mah bantuk in nun tha le lakha tha le inn tha tha kan ngei kho ve nak hnga ding sia cun an mah bantuk zong a caan caan nun shim shim kan hau siang zong tha ten kan hau an nun phung zong lak kan hau asina te a bipi tuk mi cu ka kan da kan rat timi ka phit lo hrim hrim hau i kan nu le kan pa zong nih khin kanmah le kanmah khi kan in kan in asi senior post la hoih nun asi kha kanmah kanmah tang kan thla te Oh, kan kanmah la- kan zau niam te kan nau le ka zong a chuak mi si zong ah unanau ka a ṭhang mi si zong kan nu le kan pa hi ka ram thum nak a ṭel mi si zong ah kanmah la kanmah khi kan i ṭhum tuk la lo kan i hmuh nak ke ye anga ti ahcun eh, kan si khawh tawng kan za ve ko kan kanmah la kan tawk te kan za cio ko mah ruang ahcun kan ti khawhnak le kan tuah khawhnak kha tu kha i cawihlang khatlakhat tu khi ti Sweden nih matin an tuah i a ṭhan ti si hi kan lak ve hrim hau cun Laimi nih matin kan rak tuah i a ṭhami si kan lak ve hrim hau ma cun Sweden nih an tuahmi mi hi a ṭha lomi zong um cun Laimi pawl nih kan nunzia le kan umtuzia a ṭha lomi zong um maka a ṭha lomi tu kha i kal a si a ṭha lomi kha i kaltak i cun a ṭhami ti i kalpi cun suidan pawl le an nunzia a ṭha lomi kha lak ve hlei lo ti ma chima cu a fawi tuk na tuah har deuh i zuam kha biabikmi si ti ka ruah kei ka pumpak cun kan nu le kan pa si zong kan nau le si zong ah hi nu ma kha ma, ma ruahnak kha eken zungzal kan hau
e atu nang na ba pa tu ngi chiman to kha ma swedish mi si te e laimi ke atu hi chu tongpal hi chu kan i rem de ko rak ti na ten aluan chia kum ra kum nga tiang khan chu te mi phun dang ava mi a hlain lai nu khi chu e min tha ke pek si da lo min chia le cun ze lo mi phun thlau tu ti bantuk emaw min chia bunh khi atong an rak tong ngai nang te atu swedish pa hen ne wat nu khen comment po ke te mo biachia ke mo atu kan lai kan lai mi si khen thei mi khum pa mo kan ma lai mi sin te sweden mi si lo te A har deuh. Har deuh Mah tiah tiah cun an chimmi le an ruahmi cu a tampi ko lang nga te keimah mithmai ah an chimmi cu an chim an chim ngammi cu a um le ti khi ka zum lo. Laimi kan hmanmi cu capo biatak hi ti bantuk in ti. Ei nan i nan i nan i thlei nan nan nan nan nan i dang tuk khi ti le nan i niam san tuk timi khi khi hmuh khawhmi le tlaih khawhmi tu khi cun chim tawn an tam u. Cun arfi khi keimah hngakchia deuh si. Te ki ti bia si lo na ten ka ruahnak ahcun mu ka pal kho men mu ka hmuh lo lai ka theih lo lai ka hnu lei bok kam ring gen tla hon ka te ceih bia an kan ceih mi khi um kho le te ka kong ceih khi a um hrim hrim le te ka ruwa kai mah hman zong nih khin mu mi kong kan ceih mi um cu mu a hau cio pa ung si mi kong kan ceih di khu cu anmah hmai tatak kan chim lomi khi cu a tampi ve cu mu mah khi cu an ceih le cik zu ka ka ka ruah ko sa te kamah hmai taktak in kin an chim ngam mi khi cu chiatnak khi a um kama um lo dik a um rua lo ka ti an chim ngam lo ruang long si kho men
kan ruah na khen chu mu okay mah nu atuah mi ma pa tuah mi cha pal bak na te khan Direct va chim ding keimah min chiat dingmi khi asi asi lai ti ruahnak hin mu chim ngam lo khin okay tha bia tha how bu kan ko chu mu bia tha chim kan jong ko na te khan e in loi zong si lo le che hoi le kom he van i ton zo chon a anu ani pa ani nu ze lo mi phun tak thi mi ke a tha lo hai ti pan tuk hin mu a chian na le chua tar ke foi ngai e ki ban tuk mi phun tak va thin na ko nga kan bihal na pakra chuak mi chu mu ya ramdang mi na thisia chumo na lai mi phun sin khan thlau lai ti mi khi chuak tuk e mang tak hi bantuk zai tin dan na ruwa e kan mi phun sin amo karat na khe ka thlau lo nak ha ding the atu swedish nu he kan kum kan sira swedish pai kan sira khmo zai khi da ka tu ding mi se khi da ta won city he nang na ruwa e har ngai zia te chun Game ka hmuhnak le midang nan ka hmuhnak he aa lo kho lo men. Ziate mm. cun a hram kho tak ding van kia ṭha lon se la na mm. bia pe khat anak halmi kha um, ka nu nih a ka timi cu mm. ah ma su si dan pa cu ah ka nu nih har bik ti a ruahmi cu a chim ngammi cu ti holh theih lo hi a ṭi khat la khat lai mi cu khat la khat nu lava kan si tika nupi thit lawng si lo chungkhar zapi he thit si kan hmuhmi sin te thiam ma ti ah khin ya khat lakhat kan dawt khawh lo bia kan ruah khawh lo ahcun har tuk le cuta timi ke a hram to ahcun an ti atu zong cu har lo khinak si lo ti atu khi cu an theih thiam nak a dang deuh cang ka nu la zong nih khin ka pa zong sung amu an thiam lo na bu hor an nei kho ma cun alfred zong nih khin mi theihthiam mi theihthiam thiam mi si ka ti le chum ati khan a cha khan a foi ter dap tuk na as na ten a chan chan a khin zun hol har ruang a khin thil a chang mi cha tam pi ri han ta sa te ke problem in khin um ri ti le hlan ban tu kin khin an lung re thai ti lo ti thiam ma so an a kan dot la a ka dawt le e, va ṭha si timi khi an theih tikah khin zeikte le an lungre thei ti lo hlan lio bantuk in e, macun a pahnihnak bia nang halmi ka van kir ṭhan u silo a biapi tiah keimah nih ka ruahmi ahcun ti a, a, a si khawh ahcun a nu le va karlak van chim ka se fa ngeih hlan ah a si khawh a biapi ti ruahmi si ahcun a si khawh le nan ti khawh si le na, na va si le na nupi holh la khomi siah cun a si ko lai holh tlawmpal chim Oh, lai holh tlawmpal thiam. lai holh tlawmpal thiam ko he a biapi in ka ruah e ka nu lakbau ni alfred lai holh na chim na chim lo na chim pa lo a kan te asna ti minung cing na dang ceu holh ala khom le la kholo mi um zimu ma ti khin ka chim ko zong hen a har pa zia ti cun lai holh cu adang holh da bantuk adang lo grammatic grammar zong kha cawnnak zong kha a phun zong kha aa dang dih ti thiam a a fawinak he um lo alhrat nih a carel form mi si fawn lo a ti a khin zik ti le ka hne ngam tuk la hlan leo cu hnek pa ko ma ke a thei lo min tampi e ma chin chim du lo an chin ma chu na form lo ma si ti khi zong ke an ka chapo pa ton asna tin ti ka si kho to an ka chim pal ko asna tin khan minung tim si minung hnek tuk timi khi zong khi hnek chung cu tha lo te hnek chung hnek chung a caca a tha asna te asi kho lo ti theih nu in hnek langmang mi ka bathroom bu cun hnek tu hnek tu si zong hnek tu si zong a nuam lo hi hnek tu si zong ka nuam zung zal lo asi kho to a hnek i veikhat nak a chira ka okay ka thiam ko ti hin nu ma ta phil chang ti thiam ma kan hol lo ti ka khan ama shum ki hol ala kho lo mi si ka khin a har phone ka tawinak van chim se ahcun ti asi khua ahcun hol tlampal chim pa na va nu nu pi hol ala kho mi se ahcun mu eh baka bipi macun eh zeitin dah kan nun phung kan nun zia he matin kan ni sudan sudan mi cu matin matin an tua satin kan ni phung ni cu matin matin kan tua timi ki chim fianter hau ya ti ahcun eh a pom lo zong ah a theihthiam hrimhrim hau ti ka ruah. Ia ti ahcun kan nun khawh kan minung anih zong i chungkhar Khrihfa chungkhar an si ve ko nain an nunzial an sining le thil hmuhning a dang ah a chuakmi si. Kei zong chungkhar dang i Khrihfa ka chung ka si ve nain. kan hmuh ning thil sining adang ming stick akin kan nun ti khawh la kan kan thei thiam khawh nak ding ah cu kan dan nak kha i fian tan hrim kan hau eh apom lo zong ah kan okay an ni so an nu student pawl so like ti la kan nu la kan pa kan nei kan an ti zong ah khin atu la tu tong an hau lo ti thiam le tong thang lo sa din kan ni so kan nu la ka pa ta sa sa khin kan ra la ma ti ki tu le tu kan ra kho mi se eh asiaram lo zong ha apom hrim hrim hau thiam ma ya ti so kan nun aa dannak kha a si khawh chungin kan fonh hau ti le cu pahnih te cu pathumnak ah cun fale ngeih tikah khan a si khawh chung fale zong kha kan zan rat suidan a cheu na si kawlmi laimi cheu si timi ka philhter lo ding cun a si khawh ahcun holh kha an thiam lo hmanh ah an theih take yeah uh, understand mm. e holh khawh le theih khawh kha cu e legi ti besalon te lai mi nu lawa nu la pa lai mi chung kha mana lai an fa lai holh thiam lo min um kamo chian pak na lo ya ti cun har har bak mi si asnatin lai holh an theih po akhan cun lai mi sinan um kho chu an fian ah khan cun sudan tu sudan tam dam ka chu sudan a thei thiam hin um ti ka khin mo a an te pa khan su ka pa wa lai mi sinong an um kho sudan mi sinong an um kho mo cun koram an tlun tik zonga an sung khar pol kan kan va tlon tik na zonga chung khar cha har ti lom ti thiam ma ti khin Ka ka ka sa duh tha si. Ka si kho te la ma si kho te la la tin tu ka sa minung tun dang han tamu. Ka thum thil thum hi te ko se lo te. Okay. Hol chon tar chu culture ka dan na kha fian tar. Ma chun si kho chung a pathum na chun fa la kan ngai tika. Kan rot nak phil tar lo ding. Ma chun hol thei tar te ko se. Atu ma bihar na ka che atu nu le pai cha khe na si lo hana ten. Nang a cu nulepa nih khin maw an fale ramdangmi he an i um ding a si lo nupi vai an thim hna dingmi khi an ṭih ding si tiah nang na ruat maw? Like eh, a fawinak an chim ahcun ti a fawi biknak lam karlak he eh, nulepa nih kan fale kan dawt taktak hna kan ti ko si ahcun kan fale duhnak kha zulh ngam zulh ngam piak ding an si i kan fale nih ramdang nu a ṭhit duh si lo le kan fale kan fanu nih ramdang pa a van si ahcun an ca a ṭha bik le thlacam piak tu kha an tuah khawhmi si ti ka ruah ṭih ding si lo. Yatiah cu ramdang nu um si Laimi ah Lai Lai yacun Sudan Sinan ramdang kan umnak a sau deuh ding ahcun an nunzia le kan nunzia a ti le a cawh lengmang tikah khan ti Laitlang lei na nupi cah le va cah zong ka har cang ziah ti ahcun a ra Laitlang lei a rak ṭhialmi caah khin nunning le sining le hmuh ding aa dang tuk ti khin an pahnih cah har tuk ti thiam a mah tikah khin macun Laitlang Sweden kan um tikah cun nu zong a pa zong ah kan tampi lo rel chom rel chom rel chom kut khat in rel kho kan si i kan khat le har na pak si kan nu le kan pa nih kan fa le he ram dang a ṭhial tin hana sa ti kan lu fong an si tu tha cun kan kan crop crop this kan tik mi a sang tuk khi fa se lai mi fel si lai lai mi si lai ma cun vi ṭha a si lai. Kan tikah cun hama minung um ti lo. Tikah kan cun a caan caan ah kan cun kan kan ruahnak kauh deuh hau.
Laimi theng Lainu theng an ti hna khin te na dawpmi na duhmi ti hin na ti hna se zei lo Laimi Laimi si zong ah ramdangmi si zong maw na dawpmi le na du na dawpmi cun zei lo atu nan ruah va der in ka lai hon zei dah se thil hmuh ning kan thil hmuh ning kha biaknak lei si se adang kan hmun kan i khah pa han chun kha bipi to kati atu laimi zong kete laimi laimi ani um ko zo kan an thil mu ning le ani dot lo kan chun atha a je lo si khun na ka tam de chu khana kan ramdang mi si zong ani dot ko chun an thil mu ning atu biaknak lei si se zoom nak le an thil mu ai kha ko si chun kha bipi sia kan chun ke chu nu le pa nih an phan tuk ding khi um lo tiah ka ruah. Ka ka ruah ve. Kem long hram thok as cun lai pa ti su ka du ve ku su ka nu ka pa bantuk cun kan la ka pa bantuk in an saru cha in lai pa ti se ki fa se as tin e lai pa se a fel mi ki fa se mi kan du I do mi. a do mi a pum ro tha mi a bala tu ti ai ti ka chapau bi tak atia e e regi tila

kei ka rak ruahnak a hram thawk ka ti sim kan cun khat la khat ke ne dawt ko khi a hram thawk ke ca a pi bik mi chi khi fa a si pau pau cun a ka dawt pau pau la ka rat nak si zai ti le ramdang ka si nak na a thei a fiang la a ka thei thiam piak mi a si pau pau a kan cun i lai pa si lo zong a rak poi lo ti mi ruahnak hai ka ngai e alfred ka ton ka te khi fa chungkhar a si ti mi ka thei ma cun kan kan i duh hlan han hawikom kan rak si bal ran kan rak tuan ti bal i zeiti le mitha zeṭha mi si timi hi ka thai hawikom kan i komh hnu kin nu ah khin zeiti le dawtnak a karh chin mah bantuk ki mah si ruang ah khin atu tiang zong hi kan i do cun khat la khat zong khi kan i thei thiam te ka ruwa mah ruang ah khin kan nu la ka pa zong hi an i do a ta tak ngai lo ca ca ca khin game ah nang khin an fat khin dawt da ruwa ka ti ya ti lung ni mi lung tha ze tha lung dai si kan nu ne ta sana kan sun

hmailei ka hlan ah ṭhanchonak zong khi a kan don tuk lai cun Laimi nai um thawng kan te na miphun na thlau na thlau lai lo ti nak si fawn lo Laimi Laimi Laimi nai um zong kan te na miphun sinak le khoin ka rati nak ka zeire lo na um zong khi a foi te ko cun okay ramdang mi he ka um chuin wa cun ka miphun sinak he thlau lo na tha ting ki ko lai ti ruwa nak ngai mo i thli thlau tuk he a foi a kan foi ter kho do lai ti ka ruwa kai ruwa Bia pakhat te kan duh. Kan cu nang zong cu student mi he a a a kom mi na student mi sinah a nung mi na si ve ti student mi sinah rian na ṭuan. Eh macun Laimi zong vei tampi na ton hna. Khual na tlawng ngai fawn i a caan caan ah Laimi pawl le bia ṭhalo ti lo in khin bia herh lo mi tlukṭak ei na kha bulpi cu ramdang mi na lo hei ti bantuk ṭak bia an in hal hna macun ei nang hoi na cu student mi um student mi na ṭhi te ko na hei bantuk

ka duh ka uar rua khan kai zuam mi si i na duh lo sia kan chun nangmah khan te na ruahnak kha na ngei kho ve ko ti paul pungsai khe mo chun miphun tak da nai cho tuk ke nai cho lo nai cho lo atha lai ti mi paul khe comment upa paul khan ka ti chang ke tam ngai ve e a ca cun khi khi bantuk ruahnak atu na chimmi ka ti kha bantuk ruahnak a ngeimi khi cu a ca cun hrin fia le zuam ko zong ahkhin anmah an thluak an lung khi mu an rak e an rak e tin ciami cang kha cu okay tu hlah se ti hlah se timi ka sin na hrin fial nai peng zong ahkhin an ek zet an cohlang duh lai lo khai no kha caan ah kan cun um e fawi na khin um e ti hi fawi ko na ti khin te nangmah na zoom mi le nangmah na hmuh mi kha ngam sang te na dir ngam ve kha a tha ve na ten je lo dibat ban tu khim mo von lu te bia el na khan chon aruang cho e khai dibat na lu te a khan te an ni ke chu zai la nangmah ruwa nak kha ifian kha ani tim lo amma tu ni khan na lung khin khan in tim i alai fang ton nak kha a um lo kha bantuk comment tu a hmang mi minung pawl ah ca kan jamo a laifang ton kan du lo ke cho as ka lung piat lung piat ti ci lo lung lung lung fiang ten chun o ma le serim ning te cheu ti mun chun ngam sang ti khan ma zoom mi le ma mu ning khan